тумыштан бирле, әмма, әмма аңа өйрәнеп була. Режиссер э, сәләтенең төбендә күзәтү сәләте ята. Гомумән, күзәтү сәләте һәм э, аңлы булу сәләте. Э, моңа миңа калса бөтен кешедә килә ала, әгәр алар Ит ашамасалар. Может быть. Татарстанда кино төшерә беләләр, әмма алар барысы да Мәскәүгә китеп беттеләр. Әгәр кеше үзенең кадерен белә икән, ул э, китә үзенең сәләтләрен э, дальше ачарга. Шуның белән генә бәйле ул бары тик. Теге халкымны саттымнан түгел, ә просто кеше үзен табасы килә, пока кан йөри. Мин әле бәлки үсеп җитмәгәнмендер әле. Әпипә көтергә. Ниндер теге интеллектуаль фильмнар рәтенә керә торган фильм түгел бит инде бу. Шундый комедия, э, шундый әйтик, сынау үтеп карадык. Менә чыралабыз микән без гади һәм аңлаешлы, менә шундый матур төшерелгән, кызыклы комедия төшерә алабыз микән без? фәлсәфәгә бәрелмичә, беләсең, менә шундый авыр итеп төшермичә, кулны ныгытыр өчен төшерелгән проект. Менә Алла бирса. Ну, э, май, майда үтә бит ул конфестиваль, мин просто әйтмим сезгә кайсы елны була ул. Мин әле әле үземә шундый менә төгәл максат куйган юк, менә Кан фестиваленә эләгергә дип. Әгәр ул максатны куйсаң, һичшиксез анда эләгеп буладыр. Әмма безнең кысаларда менә 30 яшьтә әле мин әле үсеп җитмәгән, мәсәлән, шунхалык тирәнлектә дөнья күләм карарга гомумән инде проблемага. Моның өчен күбрәк укырга, күбрәк тыңларга, күбрәк карарга һәм күбрәк аралашырга кирәк. Нинди җырга? Бу иң мөһим сорау. Ә? Туган як. Туган як турында, ну, кыйбатрак була инде туган як турында. Теләк юк, ниндидер теге арзанлы клиплар ясарга мәсәлән, бер-бер шартына. Мин хәзер мөгаен бер аламдыр анда. Ну, булай клиплар да. Бер шартыннан берсе анда. Күп итеп акча эшли аламдыр бәлки анда, әмма Андый теләк юк, ә бар теләк теге, ну, сыйфаты үссен һәм сыйфат үскән саен безгә дә ниндидер авыррак э, үзебезгә э, ниләр куярга, задачалар куярга һәм шул задачаларны чишеп үсәргә. Бары тик шунда гына безнең сорау. Безгә шул кирәк, безгә бүтән берәй бер дә кирәкми. Кем генә төшермәсә дә, финнарны бик әйбәт хәзер Татарстан өчен, чөнки безгә хәзер кирәк күләм индустрия чыгуы өчен чикерткәләр дә төшерсен, Бәрәңгеле пәрәмәчләр дә төшерсен киноны, иншалла, иншалла, бәрәңге пәрәмәч. Бөтен кеше төшерсен, күбрәк төшерсен, начар төшерсен, әйбәт төшерсен, мөһим түгел. Менә хәзер экспериментлар кирәк. Нинди дә булса. Моны мин аңлата алам, то, что мин ит ашамаган чакта вегетарианец идем. Ә ит ашаган чакларда мин вегетарианец дип әйтми идем үземне. Сәләт беләнме? Или сәләт минем белән ничек таныштымы? 2003 елда мин татар теле әдәбиятыннан беренче урын алдым республика күләм олимпиадада һәм кин анда килделәр дә и чакырдылар сәләткә мин. Чөнки мин анда бетергеч ашадым. Егерме алты түгелме? Егерме биш миллионга мин төшерәм фильм. Алмашчылар турында. Аның бит әле акчасы юк. Тормышта иң төп аспектларын белсә, кайда мин кайтам, кайда мин үземне кеше итеп хис итәм, кайда мин үземне гомумән шәхес итеп хис итәм, Кем белән мин иң фикерләр, иң беренче фикерләрем, иң тирән фикерләрем белән бүлешәм гаиләдә. Гомумән бит инде кайда мин маскасыз яши алам, кайда мин күзлегемне салам, кайда мин шапкамны салам, кайда мин гомумән бөтен әйберне салам. Кайбер чакта. Сез шундый кызыклы сораулар бирәсез, я не могу. Җәннәт минем өчен ул дөньядагы иң кызыклы кеше. Мине иң кызыксындырган әлеге вакытта. Бар кешедән дә күбрәк кызыксындыра торган кеше. Кызым Пәтәч. Җәннәт ул минем кызым, кешеләр. Белдегезме? Җәннәт мине өйрәтте йокламаска, аннары өйрәтте йокларга, аннары ул өйрәтте мине яңадан тормышка свежий караш белән карарга. Ә нишләп сызгырмаска? Ә менә сез әйтегез әле миңа, каян чыкты ул сезнең төшенчәсен башыгызда? Кай, юккан чыккан соң сез бит должны, мин беләм, типа там татар халык мәкален, типа Төнлә йокласаң, бакага әвереләсең, я не знаю. Нурбәккә менә бирергә иде сезгә бу сорауны. Нигә син Инстаграмда телеңне күрсәтәсең дип, мәсәлән. Инстаграмда ул миңа күрсәтә. Анда өсте теге э, язалар. Ә нигә син телеңне күрсәтәсең? Матур түгел бит. Бе- Татар татар халкы алай телен күрсәтергә тиеш түгел. Менә Алмаз Сәмигуллин телен күрсәтми бит. Син дә күрсәтмә дип, менә шулай итеп әйтәләр. Нурбәкнең дөньядагы иң ачуы чыккан әйбере, ул бит гомумән бик ачуы чыга торган кеше түгел. Но аңа шулай дип язгач, аның чыгарны чыгарны просто. Понимаешь, чыгарны чыгарны. Ничек инде вот менә татар халкының иң төп авыруы шунда, чөнки итәк ул кысаларда яши, рамкаларда, установкалар. Татар халкы нәтиҗәдән шул установкаларга килеп бәрелгән халыкка әверелеп калды, понимаешь? Күзегезне ачып карасагыз, күрерсез, что татар халкы үзенең менә шул мәкальләре белән бер бик караңгы һәм бик үк тәмле булмаган бер җирдә утыра. Безнең буын, миңа калса, менә мин сөйләшәм сезнең белән бу ТВда, димәк, без бу проблемалар турында уйлана алабыз. Әгәр без уйлана алабыз икән бу проблемалар турында, димәк, без аларны чишә алабыз. Менә без шуларны уйланып, аларны Тартып чыгарып, ул бөтен кысаларны һәм установкаларны, аларны просто не то что киресенчә эшләргә тиеш, аңлап эшләргә тиеш. Нигә мин болай иттерәм бу очракта? Нигә мин шулай дип әйтәм? Нигә мин бу кешегә шундый мөнәсәбәт? Ул менә моның өчен түгел микән? Бу чыннан да чын менә дөньяда яшәүче, мәхәббәт белән тулы, гармонияле, бай, тирән кешенең хәрәкәтеме бу? Яки бу установка белән миңа бәйләнелгән менә шундый хәрәкәтемме минем? дип, хәр үзеңне анализ ясау бик мөһим. Сезнең психологыгыз Илшат Рәхимбай. Менә бу минем клиентым, кстати. Мин аны күп кенә әйберләрдән тазарттым да. Мин эзлим хәзер Алмачуар фильмына эзлим төп герой беренчедән. Без хәзер менә октябрьдә инде төшерәбез тизер, шундый кыска аның атмосферный кадрларын продюсерлар белән эш итер өчен атта йөри белә торган, тирән фикер йөртә белә торган, камерадан курыкмый торган 12, 11, 13, 14 яшьлек шундыйрак малай кирәк, битараф булмаган, гомумән, ниндидер проблемаларга, нинди проблемаларга мөһим түгел, фикер йөртү сәләте белән. Гомумән, бу алабирса зур фильм әзерләнә, анда зур команда булачак. Дөньяга, бәлки, чыгарыла торган безнең теге Европада нидер дистрибьютор дусларыбыз бар. Төрек илләрендә ниндидер танышларыбыз бар, алар аша зур нидер прокатный бу фильмны таратасыбыз килә. Теге фестивальләр өчен генә төшерелеп, шунда кайбер югалып, аннары интернетка чыгып китә торган түгел. Әгәрчә ниндидер шундый Зур ниндидер тарихы булып, ул менә тарихта кала торган фильм булсын иде, алай булса. Галимҗан Ибраһимов алмачуары буенча, әмма, әлбәттә инде, ул фильм кино кануннары буенча, сценарий кануннары буенча хәйран гына үзгәртеләчәк. Оскар. Барабан эченә тыккан корай. Җомга сөт, якшәмбе әйран, чәршәмбе кофе, чәй юк. Җүнле чәй бармы соң монда? Кинорежиссура белән гаилә ул икесе бер үк әйбер вообще-то. Илшат Рәхимбай уйлап чыгарган афоризм. Начарлыктан этәрелеп түгел, яхшылыкка омтылып үсәргә кирәк. Кичә генә башыма килгән иде, язып куйдым, шундыйрак. Бер яңа, бер яңа минем, бер яңа Фаризмам.